Qabel kont għal-lum
U tlaqna, senjuri, dan huwa shooter illum is-sibt u għandi ex ex xejdu l meta jkun skola miegħek. Ex schoolmate.
Ex schoolmate.
Kollega. Li dak iż-żmien ukoll kien konna l-avventuri. Minn fejġi dal-ġen illi tagħmel f'għaxar sigħat 48 kilometru tal-beni, mhux aħjar. Eh, għaxar sigħat. Mhux aħjar mor tal-birra. Mela, jiena l-ewwel net birra ma nixrobx, alkohol ġifieri ma nixrobx, sigaretti ma npejjibx u drogi ma nuħux. L-unika droga tiegħi hija din l-adrenalina l-avventura. Eqleb.
Kif tipprepara ruħek għal biċċa xogħol bħal di? Tipprepara ruħek fiżikament u l-affarijiet li ħattella. X'aħna matul din il-ġurnata għamilna x-xerjajna kemm jista' jkun knowledge fuq daw 48 sit, fiżikament Naqra challenging għax trid madwar 19 sigħat fil-ġurnata biex tipprepara ruħek u x'ħa tiekol u tikol tajjeb u torqod, ġifieri kien hemm ħafna preparamenti minn qabel. Hemm xi ħaġa xi waħda li tibqa' hekk speċjali ġo moħħok tiftakarha? Mela avventuri barra minn Malta u Malta b'kollox hemm qisu iktar minn 110, però l-iktar waħda li niftakar li forsi kienet naqra Perikoluża meta tkun diħel ġo tunnel jew arinti, darek mal-blat u zaqqek mal-blat, kultant titneħħi l-ħelmit, tgħaddi l-ħelmit, tgħaddi inti terġa' tilbisa. Issib min jipprova, inti ovvjament ġib tagħmel ħafna awareness tajjeb, ġifieri twassal ċertu siti lil nies li qasbis jafu bihom. Issib min jipprova jastakalawk, ġifieri jagħmellek il-bsaten fir-roti. Ħafna sander issib kemm minn entitajiet kultant nazzar dan il-governattivi li provaw jagħlqulek ħalqek. Nixtieq nirringrazzja lil OPM il-Customer Care li qed jaħdmu fil-qrib ukoll, però jkun hemm ċertu siti kemm jekk ġieli tkun tħall fuq xi post forsi privat li huwa abbandunat. Però issib jom min jippruvi jagħlaqlek ħalqek, però jiena sakemm kun qed ngħid il-verità u l-intenzjoni tkun tajba fejn qed nagħtu wkoll proposti jiena mat-tim tiegħi, m'għandix għalfejn iddejja naħseb. Hemm xi post illi taf li jekk mhux se ssir xi ħaġa dal-post ħajintilef hekk. Wieħed li
Li nixtieq verament qed insalvaw diġà postijiet però hemm villa mistika jgħidula n-naħa ta' Swieqi minn għalija li din hija waħedija mużew tal-arti. Għandi dubju jekk hix privata, naħseb li hi privata. Però tant għandha affarijiet ta' arti ġo fiha li worth it insalvawha. Kemm il-post taħseb li għent biex jiġu salvat? Mela Sander, għamilt statistika dal-aħħar meta kont qed nipprepara għal din l-avventura. Żorna aktar minn 100, 110 qisu, għamilna Awareness mal-Gvern u mal-entitajiet u NGOs, iktar minn 60 sit, u qed naħdmu fuq 22 sit, biċċiet minnhom diġà salvajnihom u biċċiet minnhom għadhom fil-proċess jew għadu qed jibda, għadu prematur ħafna. Għaliex temmen illi dawn il-postijiet li żżur għandhom jiġu salvati? Mela, nemmen illi rridu nemmnu aħna minn fejn ġejna u fejn irridu mmorru. Missirijietna ħadu ħafna xogħol biex għamluhom daw, jekk tqis pereżempju bis-Sbiss Shelter, daw daqqa ħdej daqqa bil-baqqun min jaf kemm il-ġimgħa għamlu hemm ġew taħt l-air raids jiġifieri. U jiena l-intenzjoni tiegħi u tat-tim żgħir tiegħi madwari huwa illi nippreservawhom, natfuhom mill-vandaliżmu li għandhom. Ġa bdejna ġifieri fosthom shelter ġewwa l-Imsida, Innaddfuhom u ntuhom użu għall-futur tagħna. Ta' ma ħsibx li huwa xogħolok full time, mhux Le, hekk? le, le. Joħod li xogħol iktar minn full time, però jiena l-full time tiegħi huwa technician, photographer, ġifieri dan huwa fil- fil-ħin liberu tiegħi nipprova nagħmel naqra ġid għalina u għall-ġenerazzjoni ta' warajna. Is-segwaġġi tiegħek ta' Facebook. Għajdu. Kif taħseb jarawk lilek u jkollok kummenti negativi għax jiena f'moħħi affarijiet tal-ġejjin tagħmel.
Mela, kummenti pożittivi kollha ħafna, kummenti negattivi kollha ħafna wkoll. Però tini eżempju ta' negattiv eżempju. Per eżempju, peress li tkellem issa, ikun dal-gvern, fis minn il-gvern liħor fejkom. Ah, Joħdu għadal ħafna politika. Joħdu għadal ħafna politika, però In-nies qed jitgħallmu, qed jaraw li l-intenzjoni tiegħi u tat-tim tiegħi hija tajba u dawk li kienu qabel igergru jew jgħajru, illum il-ġurnata qegħdin fuq in-naħa tagħna u anzi jibgħatulna informazzjoni fejn jaraw affarijiet sejrin ħażin. X'inhi l-avventura li jmiss u da kulħadd jista' jiġi jgħinek jekk irid? Mela l-avventura li jmiss ma nkunx nista' niżvela eżatt x'inhi. Inkella ma jibqax avventura. Ta' Malta li għandi waħda sejr il-volontarjat il-Kenja, ġifieri within a week nitilqu. U mhux kulħadd jista' jiġi miegħi għax mhux kulħadd Huwa deri. Ma jkollok bżonn jien naf xogħlijiet oħra tipo jgħinu tipprepara kuntatt. Preparamenti jien għandi tim żgħir madwar tiegħi ġifier m'aħniex xi għandi nies li huma esperti fil-history, għandi nies li huma esperti jew jiddilettaw fl-AI, jiġifieri hemm tim kbir però nidher jiena forsi però tim madwari huwa Mhux daqshekk kbir ejn ngħidu inqas minn 10, però mhux waħdi. Timma out, timma out. Timma out, tim wieħed. Irbaħnija. Qed nagħtu il-medalja lilek u lit-tim tiegħek. Grazzi. Tajjeb, dawn għalikom u prosit ibqa' salva dawn il-postijiet u jekk tixtuq lil xħat flok il-CNG għawnek ibatonna fuq dan l-email address. Narawkom. Grazzi.